Ond dwi ar y we rŵan, peidiwch â phoeni. A dwi'n eitha dibynnol arno fo. Dwi'n eitha dibynnol ar y we, a roedd Amy Winehouse yn licio gwydra neu ddau o win. Mae'r ddau ddatganiad yna yr un mor wir. Mae'n waeth rŵan nag erioed o'r blaen efo YouTube a Facebook a Twitter a MoshiMonsters dot com, ond o'n i wastad yn ddrwg. Be o'n i'n gaeth iddyn nhw yn yr hen ddyddiau? Dwi ddim yn mynd arnyn nhw bellach achos dwi ddim yn bymtheg oed a dwi ddim yn dwat. Oedd fforymau. Deud y gwir. mewn yn gelwydd bach, wedi gymwys at bwrpas comedi. Mae'r albwm yn llawn onyn nhw. Jyst yn ddiweddar dwi 'di stopio iwsio fforums achos un digwyddiad penodol. O'n i'n dadla ar fforwm am gomedi, surprise surprise, sdim ots am be, o'dd 'na un dyn bach penodol o'dd yn mynnu mynd yn groes i bob peth o'n i'n ddeud. Dwi'm yn gwybod pwy oedd o. Nes i'm boddran yn edrych ar ei broffil na'm byd. Nath y niwl coch ddisgyn, a'i dreulies i lot gormod o amser yn teipio'n flin yn slingio insults o gwmpas fel tasa byd ar ben. Do'n i'm yn falch o fy hun. O'n i'n teimlo'n fatha Hitler, tasa ganddo fo gyfrifiadur ac yn teimlo'n lot rhy gry' am ddigrifwyr obscure Brydeinig. Dyna di'r peth am fforums, ma'n dod â'r gwaetha allan o rywun. Dach chi'n ymddwyn mewn ffyrdd fyddech chi byth yn meddwl gwneud yn y byd go iawn. Mae pobl yn deud bod hwn achos bod chi'n anhysbys ar y we, ond dwi'm yn meddwl bod hwnna'n hollol gywir. Dach chi'n anhysbys beth bynnag. Dwi'n cerdded lawr y stryd yn ganol dydd, prin neb o'n nghwmpas i dwi'n nabod. Dwi'm yn mynd i fyny at dieithryn y tu allan i WH Smiths, galw nhw'n enwau a rhedeg i ffwrdd, nadw. Ond yr un effaith fydd o'n gael. Jyst efo chydig bach mwy o siawns o gael fy nghuro i farwolaeth yn y broses. Ond dyna be mae pobl yn neud ar-lein. Cwyno. Jyst cwyno. Dim ots os da chi'n mynd at y sylwadau ar waelod gwefan Golwg, neu'r Guardian, neu'r Daily Mail, neu fforwm sy'n sôn yn exclusive am fand neu seleb neu dîm pêl-droed arbennig. Deud y gwir, nhw di'r gwaetha. Da chi'n gweld y bobl ma sy di postio tua deg mil o negeseuon. Bob un ohonyn nhw'n cwyno am ba bynnag fanddu, seleb neu dîm pêl-droed maen nhw'n treulio gymaint o amser yn gwneud yn glir i fod nhw'n casáu. Dwi ddim cweit yn eu coelion nhw fy hun. Mae e fel y gweinidogion mawr 'ma yn America sy'n treulio eu holl amser yn mynd ymlaen ac ymlaen am ba mor anfoesol ydi bod yn hoyw, cyn iddo fo droi allan bod ganddyn nhw rent boi 'di cloi yn eu cypyrdda am y deng mlynedd dwytha. Mae'n rhaid bod gan y bobl 'ma rwbath i'w guddio. Mae'n gwneud i chi feddwl be oedd pobl yn gwneud cyn i'r we gael ei ddyfeisio. Oedd gennych chi bobl yn sgwennu llythyrau cas at bobl doedden nhw'm yn nabod dan enw ffug. Oedd gennych chi blant ifanc yn ymuno'r Dennis the Menace Fan Club cyn treulio eu holl amser yn sgwennu llythyrau di-ri atyn nhw yn deud faint maen nhw'n casáu Dennis the Menace a sut nath o neidio'r siarc pan ddath Nasher i mewn. Oedd gennych chi bobl yn prynu papur newydd a wedyn sgriblo sylwadau drosto fo, fatha rhywun 'di fuddiannu gan y diafol am fewnfudo neu sut dydi cynhesu byd eang ddim yn bodoli neu ba bynnag wall gramadegol maen nhw 'di bod mor glyfar ei ffeindio? Dyma sut 'da ni'n treulio'n dyddiau rŵan. Fyswn i'n gallu bod yn gwella lwcemia, neu'n ymladd trosedd, neu'n sgwennu'r nofel Gymreig fawr. Ond na. Well ganddi ni dreulio'n bywyd yn gwneud y fersiwn digidol o sgriblo'r wal lle chwech efo creion.